Gudden Owend, Dir Dammen an Dir Hären. Haut wëllt ech Iech vläicht mat e puer Wierder iwwert déi sozialistesch Wunnengsbaupolitik schwätzen. Mir hate virun e puer Méint de kommunale Wahlkampf a mir hunn d'Schëlder gesinn, déi d'Sozialisten opgestallt hate fir e bezuelbare Wunnraum. Mee op deene Schëlder stoung awer net, wéi d'Sozialisten dat Zil wéilten erreechen. Déi lescht Woch wor den Här Chamberpresident um Radio an huet och doriwwer geschwat, iwwert de Wunnengsbau An an deem Zesummenhang huet en op deen neie geplangten Artikel 42 vun der geplangter neier Verfassung higewisen, en Artikel, dee seet, L'État veille à ce que toute personne puisse vivre dignement et disposer d'un logement approprié. Mee wat heescht dat? An der aktueller Verfassung steet esou eppes net. Dat heescht, et ass Neiland. An et ass eng Verlagerung vun der Verantwortung fir de Logement u sech vu privaten op staatlech Acteuren. L'État veille, steet do, l'État veille à ce que toute personne puisse disposer d'un logement approprié. Wéi wëll de Staat dat maachen? Wéi wëllen d'Sozialisten dat Zil erreechen? A virun allem och, Wat ass e Logement approprié? Soll de Staat Iech soen, mir soen, eis alleguer, wat e Logement approprié fir deen Eenzelnen ass, wat si seng Kritäre fir dat kënnen ze decidéieren. Dat ass schonn eng interessant, ech géing och soen eng geféierlech Evolutioun. An ech wëll drun erënneren, datt den Här Alex Bodry, Fraktiounspresident vun de Sozialisten an der Chamber, am Mäerz, pardon, am Abrëll oder am Mee zejoert, an der Chamber gesot hat, datt ee muss méi radikal Moossnamen ergräifen, dat wore seng Wierder, fir u bëlleg Bauland ze kommen, an ausdrécklech och d'Expropriatioun, d'Enteegnung vun de Leit an d'A gefaasst huet. Et muss een awer och drun erënneren, datt d'Eegentum e Mënscherecht ass. Den Europäesche Geriichtshaff fir Mënscherechter huet ëmmer erëm drop higewisen, datt Eegentum e Mënscherecht ass, wat muss respektéiert ginn. Et kann een also net einfach higoen a soen, mir huelen de Leit dat ewech, wat hinne gehéiert, fir eis sozialistesch oder Virstellungen ze erfëllen. Dat geet net. Wann also hei vun der neier Verfassung geschwat gëtt a wann d'Sozialisten dat soen, nodeems ee vun der Expropriatioun geschwat huet, dann heescht et oppassen. Déi nei Verfassung bréngt Gefore mat sech. Déi sozialistesch Wunnengsbaupolitik heescht warscheinlech Enteegnung vun de Leit, déi eppes hunn. Et heescht, datt de Staat soll fir d'Leit festleeën, wat fir den Eenzelnen en appropriéierte Wunnraum ass. Mir wëllen dat net. Dir wëllt et wahrscheinlech net, ech ganz sécher net, datt de Staat elo seet, wéi jiddereen ze wunnen huet, op wéi enger Surface, a wann en Eegentum huet, dat ee muss fäerten, datt engem dat wechgeholl gëtt. Ech mengen, et ass ganz wichteg, op d'Gefore vun der neier Verfassung opmierksam ze maachen, wat d'Sozialisten domadder wëlles hunn. A mir wäerte ganz sécher nach Geleeënheet hunn, och op aner Geforen an der neier Verfassung opmierksam ze maachen. Lëtzebuerg brauch déi nei Verfassung net. Mir hunn eng Verfassung, déi fonctionnéiert. An de Logement ass eent vun deene Beispiller, fir ze weisen, wéi geféierlech en neien Text ka sinn. Ech wënschen Iech e ganz schéinen Owend a soen Iech villmools Merci fir d'Nolauschteren.